Йӕ зӕлланг хъӕлӕс дардӕй ӕмӕ дард бахъуысы. Йӕ ном айхъуыст иукъорд азы размӕ, уӕд Дзӕуджыхъӕуы бӕрӕг кодтой афӕдзы хуыздӕр зарӕг. Конкурс фӕцис, уӕлахиздзауы зарӕг та хъуыст алырдыгӕй. Бауырнӕд уӕ, ныр дӕр ацы зарӕджы ныхӕстӕ куы райхъуысынц, уӕддӕр ма бирӕтӕ мидбылты худын райдайынц. О-у! Девчонка осетинка сеппӕт дӕр зонынц. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй йӕ базыдтат абонмӕ уазӕг чи уыдзӕн, уый. Сарикаты Алан. Ныр къорд азы цӕры Итали, фӕлӕ ацы бонты ис Цӕгат Ирыстоны, ӕмӕ мын йемӕ фембӕлынӕн фадат фӕцис. Ме нзӕрдиаг инхъӕлмӕ кӕсын. Алло, зӕрдиагӕй дӕм Хабарах цӕуӕнӕй дӕ фӕй. Мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй. Куд нӕм бахӕццӕ дӕ? Хабар дзӕбӕх рауад. Нӕ дӕ баурундзӕн, рдӕбон дӕр ма дӕ кой кодтон. Ӕма мӕ зӕрдӕ дарын ды дӕр нӕ фӕмысыс. Хабар ӕхе раӕдно. Ӕхе тафтуй етӕ мӕ зӕрде. дессаг еу ci цӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕг кӕсун уӕ передачӕмӕ. Мадзӕгъун дессаг ӕма мӕ Жаннӕ кӕд фӕдздзордзӕй.
Оба мын ныр уыцы фадат фӕцис, уӕвгӕ базыдтон ацы бонты дӕ Ирыстоны, ӕндӕр дыл нӕ хӕст кодтон. Ӕмӕ ма дӕ уӕды хӕст афӕрсон, нӕ программӕ хины цы сусӕг кӕныс? Ӕмӕ ӕргом адӕймаг дӕ? дӕ зӕрдӕйы цы ис, уый нын скъӕфкӕндзынӕ. уыдзӕн дӕ хӕццӕ. Цӕгӕй?
Уый мӕн ӕхсызгон у. Ӕмӕ мӕн ӕндӕр хъӕбӕр хъӕбӕр ӕхцауӕн ӕй рагӕй дӕр нӕ бафӕйдтон. О, йе рдӕ фарсмӕ бадын мӕ хъуыдытӕ ацыдтӕн, зӕгъын, дӕ цал азы нӕ федтон, ӕмӕ иу дӕс вӕццӕгӕн рауадаид, нӕ? Кӕд хуӕздӕр нӕ?
О, ӕрдӕбон дӕр ма ӕрхъуыды кодтон, нӕ фыццаг фембӕлд куыд рауадзи, Дӕ ном куыдӕй айхъуысти, уый дӕр. Сӕрикъаты Алан акодта зарӕг Девчонкая сетинка, ӕмӕ йойадыл дӕ ном айхъуысти, дӕ хъӕлӕс дын адӕм базыдтой, адӕм дӕ бауарзтой. Ӕмӕ мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй канд Ирыстоны нӕ, фӕлӕ Уӕрӕсейы дӕр ӕмӕ фӕсарӕнты дӕр. Уымӕн ӕмӕ уыцы зарӕг куы рацыди, ууыл бирӕ рӕстӕг нӕ рацыд, афтӕмӕй ацыдтӕ Италимӕ. Зонын ӕй, ныр дӕр уырдыгӕй ссыдтӕ, ӕмӕ дын бузныг рӕстӕг кӕй ссардтай, мӕ нӕм кӕй ӕрбацыдтӕ, уый тыххӕй. Хуыцау дӕ саразӕд, Жан. Кемӕ мӕ фӕдзырдтай? Ӕхсызгон мӕн ӕндӕр хабар.
Бузныг.
Ӕмӕ иугӕр Итали кой скодтам, уӕд ам, вӕццӕгӕн, ӕнӕафӕрсгӕ дӕр нӕ фӕуыдзыстӕм. Базонгӕ дӕ Козимо Виндичиимӕ? Козимо Виндичи.
Виндичи?
Виндичи. Угу, раст ин загътон.
Ӕма дӕ уый асайдта махӕй Италимӕ. Афтӕ уай? Ку травадеой зойнса Козимо Виндиче ами ахид фӕууида. Нахема дӕр, Иристони дӕр, ну, ӕмбӕлттӕй нес ма у темӕ пазонгӕ дӕн ма куы фегъуста ачи девчонка осетинка уӕддӕр та вззарӕг уӕд ну а зӕрдӕмӕ фӕцудӕй ма зӕгъгӕ хайдӕ зӕгъгӕ фӕцӕуӕн италимӕ ма бавзарӕн бакосун еумӕ ачи зармӕ гӕсгӕ мӕммӕ уотӕ кӕсуй зӕгъгӕ ма мах

бӕстикачи куд зарунцӕ, уобӕл ахур кӕнун. Кӕдӕмбали уӕдтинӕй итайланагау зӕгъдзӕнӕн, ну, дигоронау дӕр ма бонзон, бельканто, рӕсугъд зар кӕнун ма, зӕгъгӕ. Ма уоми дӕр райахур кодтон зарунмӕ.
Ӕнцон на адтӕй, фал дессаг адтӕй. Дессаг мӕмӕ ка адтӕй, удта хъӕбӕр Табарах цаумме на адтӕй, Хуцаумме нохӕн иде равардта, зӕгъгӕ, уӕхӕн барӕ хуарз, хуарзджийнадӕ. Ӕма хицӕн кӕнӕ, ер Италийы зарӕггӕнджыты куыд цӕттӕ кӕнынц ӕмӕ сӕ куыд ахуыр кӕнынц ӕмӕ махмӕ, уымӕн ӕмӕ ды классикон ахуырад райстай, нӕ консерваторийы дӕр ахуыр кодтай, аивады фӕндагыл дӕр цӕуын райдыдтай ам хӕрзӕрыгонӕй. Оналчиги институт искусств СКГИ фӕддан хо вокальный отдел. Хицӕн кӕны ахуырад?
Отделение.
Наа. Ну, еугур фӕйнахузин ӕнцӕ, мӕмӕ гӕсгӕ, ӕндӕр хузи техника, еумӕнкъай ӕндӕр ба урссаг вокалон скъола хъӕбӕр хъаурӕгинӕй. Уоми дӕр зонунцӕ мамӕ хъӕбӕр файанхос кодта. Ӕма ер Казимӕй ма куы фембылдта, уыдо ӕмбӕрстайа италианаг продюсер, бахус мын кӕндзӕн. Фӕлӕ уӕддӕр ӕмбарынӕй арӕхтӕ фӕрсын, цымӕ Афтӕ лӕгӕй-лӕгмӕ куы фембӕлдтӕ комкоммӕ, махӕн зындгонд зарӕггӕнджытӕ чи сты, мах стаем, нӕ уадзӕм азты кӕй уарзтам, уыдоны Пуп, Тута Кутуньо, Рикардо Фоли, Альбано. Бирӕтӕ-бирӕтӕ ныр се ппӕты дӕр нӕ ранымайдзынӕн. Ӕмӕ сӕ афтӕ хӕстӕгмӕ куы федтай, уӕд дӕм дӕ зӕрдӕ цытӕ дзырдта? Жаннӕ, Ӕз ӕй зонгӕ дӕр нӕ кодтон, охӕн адӕни хӕццӕ косдзӕнӕн, зӕгъгӕ. Нӕ мин ӕй загъта. Ӕнхъӕл нӕ удта? Нӕ мин ӕй загъта, да Козимо, ӕвӕджи уомӕ гӕсгӕ ма мӕ бадзуртӕ е ба ма ма схъел кӕнӕ. Дӕхил фӕхӕццӕгӕн. Ӕгӕр раги, зӕгъгӕ. Фал фиццаг хатт ку фӕйдтон пупо зарӕг. Gelato il cioccolatto, dolce un po' salato. О, дикани сохан зарӕг. О, да. судиной ма куй фӕдтон нӕ бафӕсмардтон ну дессаг сӕмӕ кастӕй ӕвӕджи мӕхе кудта ардзӕнӕн мӕхе куд мӕхе куд ӕвдесдзӕнӕн ӕвӕджи сӕмӕ ма дессаг сӕмӕ кастӕй ӕвӕджи ма ну ахурмӕ кодтонцӕ сабургай фӕйнердӕгӕй кӕсуни мӕ ма дзон а кедӕр хузӕнӕй Уыдта куыст коммӕ сдзырдта, уыдта байлӕдӕр ӕгъӕлӕсихаттӕй ба фӕсмардтон ма дзор мӕ бон нӕ баладти, кӕсгӕй мӕ байзадтан ма пупа ӕмӕ кӕс ӕз дӕн, зӕгъгӕ. Ма мӕнӕ цума гъӕуккаг ад, гъӕумӕ ескум ӕрбацудта ма гъӕуккаг адӕн адӕни хӕццӕ ку базонгӕ есот, етӕ куд иди фӕунцӕ. Хумӕтӕг? Хо, еохӕн маммӕ дессаг фӕккастӕй, ӕхе мӕнӕ мах заргутӕ бӕрзонд куд фӕддарунцӕ, уотӕ зон куд нӕ ӕй. Фал удта хӕццӕ еумӕнкъей хуӕздӕр ку базонгӕ дӕнттӕй балӕдӕрдтан чавӕр адӕймаги хаттӕй ма хъӕбӕр ӕхцӕуӕн фӕууй, уохӕнадӕн ку фӕйнуй адӕймаг. Мӕнӕ царди медӕг сӕхе хъаурӕй скодтонцӕ, сӕхецӕн нон, зӕгъгӕ, ма Байзадӕнцӕ къӕхтӕй итайланаг гъӕутӕ фӕдздзӕунцӕ Компьедийи Интера, зӕгъгӕ. Е а къӕхтӕй, зӕгъгӕ, зӕнхӕ бо байзадӕй, не стагъдӕй, зӕгъгӕ. Уӕхӕн адӕймаги ку байзайай, уӕд мӕммӕ гӕсгӕ е дзӕбӕхӕй. Ӕма е рдӕхӕдӕг ӕртӕкӕ цӕми ниуӕджи ку искодтай, уымӕй дӕр дӕ афӕрсон, уӕддӕр ӕртӕкӕ дӕ бон у абарӕн нӕхимӕ, адӕмы, нӕхи ӕхсӕнад ӕмӕ фӕсарӕнты. Ӕрдӕбон артисты кой дӕр скодтай ӕмӕ загътай, бирӕтӕ уӕлӕмӕ стӕхынц, зынӕрвӕсоны суӕйынц, никӕй уал фӕзонынц. Уый адӕймагӕн йӕхицӕй аразгӕ у? Мӕнмӕ гӕсгӕ, ӕхецӕй фиццагидӕр, уой туххӕн ӕма Мӕхе бал ӕй зонун ӕз. Мӕнӕ девчонкӕ Стенька зар фиццаг рӕстӕг ну ку рацудӕй май адӕн, ку бафӕсмардтонцӕ ечи зар, ку фегъустонцӕ, ма ма горун ку байдӕдтонцӕ, уӕд еу хатт ӕрбацудтӕн горӕтмӕ, уӕд Налчиги фӕццӕгӕнӕн. Ахур кодтон де студент мадтӕн ечи рӕстӕг, ну уӕд ба зонгӕ ан. Альбино ма фатими концерт нӕхецӕри кате ами гороти адтӕй. Маминетӕ загътонцӕ, рацо, зӕгъгӕ, дӕ зардин фӕсмӕрунцӕ, ма рацо е бадӕ бафӕсмӕрунцӕ нӕ концертмӕ, иуазӕгтӕ кӕнӕн, зӕгъгӕ, уотемӕй ӕрбацудтӕн. Мӕ зӕрди дӕр нӕ адтӕй уотӕ уотӕ фӕсморунцӕ мӕ зӕрдӕ, уотӕ дзӕбӕхӕй фӕсморунцӕ. Ма ку рацудтӕн, мӕ ном мин ку загътонцӕ, уӕд фиццаг дууӕ идейи ноти, ӕртӕ ноти. Ку райхъустыстӕ?
Ма рацудтӕн,
залмӕ рацудтӕн, ма адӕн зал ка е, е райстадӕй.

мӕй радзардтон. Ма берӕ фердзӕф кодтонцӕ, уой фӕсте мӕхемӕ чидӕр куддӕр де фӕккастӕн, дессаг де, зӕгъгӕ. Мӕ цӕмӕ гӕсгӕ дин ӕй дзорун? Уой фӕсте рацудӕй еу мӕнкъӕй рӕстӕг, еу, ну, еу рауӕндзӕ, рессиннӕ алкӕмидӕр дӕ агорунцӕ, ма уже дӕхемӕ чидӕр кӕсун байдайис. Е, мӕнмӕ гӕсгӕ, алли адӕймаг дӕр уотӕй. Мӕхеуоми ба ӕвӕджи ну, хъаурӕ гъӕуй ӕви си чи гъӕуй, ма фӕррӕдуйун, зӕгъгӕ. Мӕнӕ идитӕ куд фӕдзӕнцӕ, тайландӕгтӕ куд фӕдзӕнцӕ, байзайун къӕхтӕй зӕнхӕ бон. Иннердӕгӕй ба адӕнӕй кӕнгӕ дӕр айӕй. Уой туххӕй ма махмӕ куд иди кӕнунцӕ адӕн, кӕрӕдземӕ кӕрӕдзей хӕццӕ куд ерис кӕнунцӕ, еуӕрдӕгӕй хуарзӕй ерис ку фӕккӕнуй адӕймаг, фал иди иди ерис ку фӕууй. Ӕргом? Ӕргом ерис удта ӕнӕ ӕ зӕрдӕ кӕдзос, зӕгъгӕ, уохӕн ерис ку фӕууй. уотӕ хуарзӕй, уотемӕй ирӕзунцӕ дууемӕй дӕр. Фал соцъас ку фӕууй, уӕд е ба лӕгъуздӕрӕй. Ма мӕмӕ гӕсгӕ соцъа берӕ ес. Айдагъ мах мӕнӕ зон, фал Уӕрӕсейи. Уӕрӕсейи? Хо, мах Уӕрӕсейи. Уоми ба ӕндӕра дӕр ӕнцӕ. Уоми ба Иди нӕ кӕнунцӕ кӕрӕдзей хӕццӕ, ерес нӕ кӕнунцӕ, удта соцъа ку кӕнонцӕ, уӕддӕр именно мӕнӕ ачи момент, зӕгъгӕ, май байрон хо.
Махмӕ ба куд фӕууй сагъӕстӕ едетӕ, ма ечи сагъӕстӕ ба кӕсӕ сагъӕст кӕнуй лӕгъуз сагъӕстӕ, уомӕн ӕхецӕн лӕгъузӕнцӕ, ну, лӕгъуздӕрӕй. Ма уомӕ гӕсгӕ ну, ӕвӕджиамӕ зындӕрӕй. Алан, ӕмӕ дӕхимӕ гӕсгӕ аивтай?
Уаланжы рацудӕй. Ма Уаланжемӕ куы нӕ баивтаин, уӕд йе куыд адтаин? Баивтон, конечно, фал кӕчи фарста дӕтти, цомӕ гӕсгӕ байзадтӕн. Ома мидӕгӕй куд ӕргомӕ нӕхи иннӕ цӕстуарзон? Уомӕн, уомӕн ӕййевӕн нӕййес, мӕмӕ гӕсгӕ. адӕймаг ку райгуруй, уӕд хӕдзари ин каче идирадтунцӕ зунд, ӕгъдау. Уой хӕццӕ байзайуевӕджи кӕми цӕрай Италий уай, Америки уай, нӕхемӕ цӕрай, чи си уӕлдай ес? Сӕйрагдӕр уоййонӕ.
Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, уӕлазмӕ цы ног миниуджытӕ райстай цӕуыл сахуыр дӕ, уыдонӕй дӕхицӕн хуыздӕрыл цы нымайыс? Вера Чедарт.
Омӕ дзы иу-дыу баскъуыд кӕн. Дӕ программӕ цы сусӕг кӕныс хинӕ? Мамма уотӕ фӕккӕсид ӕма ӕз хуӕруйнаг кӕнун, некӕд базондзӕнӕн, зӕгъгӕ. Ӕппындӕр? некӕд зудтон. Космо,
Мӕнӕ нӕхемӕ хайлазаргӕ уой скӕнин ӕндӕр ба нечи. Будта жаркъо ӕнӕ федӕй ӕрмаст. Охан. Фал мӕнӕ фӕстаг рӕстӕг иди карантин куы адтӕй Италии. уӕд рӕстӕгмӕн бейрӕ адтӕй, куст нӕ адтӕй, ӕндӕр ма ӕнурдзагончи косун, мӕхе ӕмаджи фӕккӕнун. Ма мӕхе хеубӕл фӕккодтон, хуӕруйнаг кӕнунбӕл. Ма мӕ зӕрдӕмӕ хеуотӕ фӕццӕудзӕй, ку зудтайнӕ, уӕд ӕй раздӕр кодтайнӕ. Дессаг мӕм фӕккастӕй, ма еумӕн къеузӕйчи дӕр тарӕхсун. Ӕма нӕрон цӕуыл сахур дӕ, уыдонӕй ӕппӕты хуыздӕр дын цы уай, цавӕр хӕринаг? Плов.
Толын махмӕ толын хуынный кӕсгӕнттӕмӕ ба джетлибже.
Ну, та итайланаг паста
Уӕд гӕнӕн ис ӕмӕ искуы Сарикъаты Алан зарынӕй уӕлдай ма адӕмӕн циндзинад хӕсдзӕн хӕрзад хӕринӕгтӕй.

иннетӕн дӕр ӕнцондӕр уодзӕй сӕ цард. Алан, мӕнӕ уыцы зары куы райхъуысти, уӕддӕр де сфӕлдыстадон фӕндаг уымӕй райдыдта ӕмӕ та уымӕ рыздӕхӕм. Уӕд тынг ӕфсӕрмытӕгӕнаг уыдтӕ. Ныртӕккӕ дӕр ахӕм дӕ? Куыдтӕм кӕсы дӕхимӕ?
Мӕнмӕ гӕсгӕ еугуротӕ нӕ балдӕн уой туххӕн, ӕма уоми кӕчи адӕни хӕццӕ косун, етӕ мӕнӕн алы адӕймаг дӕр альбано пупо умберто тozzi рикардо фолли тото кутунио алы адӕймаг дӕр скъола адтӕй мӕнӕн алы адӕймаг дӕр мин чидӕр ӕхуӕдӕг дӕр нӕ зудта уой темӕй чидӕр мин байамонида о ма ӕфсӕрми кӕнуй адӕймаг зарунмӕ сценӕ, сценӕбӕл мӕнӕ нур рацӕудзӕй, зӕгъгӕ. Е, е уотӕ гъӕуама уа. Уой туххӕн ма уӕдӕй дӕ зар хуӕздӕр лӕдӕрис май. Хуӕздӕр зарис, хуӕздӕрӕй разардзӕнӕ ма дӕ балӕдӕрдзӕнӕнцӕ, мӕнмӕ гӕсгӕ е хуарзӕй. Фал Манами куд фӕууидӕй сценӕмӕ рацудтӕн мӕ фуридемӕ, мӕ фурӕфсӕрмӕй дзурдта байронхи. Хъуыдыйӕ кӕнын.
Уотӕ нӕбал дӕн. Кӕд мӕ уобӕл фӕрсис, уотӕ уотӕ нӕбал дӕн. Афтӕ нал, не?
Ӕрдӕбон гыццыл раздӕр загътай, ома, адӕймаг ахӕмӕй баззайы, ӕмӕ йӕ бинонтӕ цӕуыл сахуыр кодтой. Ды дӕ бинонтыл, уӕлдайдӕр та дӕ мадыл тынг ӕнувыд кӕй дӕ, уый ӕз дӕр зонын, стӕй дӕ чи зоны, уыдон се ппӕт дӕр уый ӕнкъарынц. Фыццаджы дӕр дӕ бинонтӕй цы рахастай ӕмӕ сӕ бузныг цӕмӕй дӕ, уый нын зӕгъдзынӕ?
махестӕртӕ мин уотӕ фӕйди кӕнионцӕ ну сувӕллон куд фӕууй хелӕдӕррӕ кӕнуй хелекъон адтӕн еу рӕстӕг ма мин балӕдӕрун кодтонцӕ хестӕр кӕстӕр. Ма мин е хъӕбӕр фӕййанхосӕй царди медӕг удта. Мӕ хестӕртӕ мин балӕдӕрун кодтонцӕ бӕрцӕ чи ӕй, уой. Май алкӕд мин нӕ фӕууайуй, фал ну, архайунибӕл алли гъуддагмӕ дӕр ӕй иди кӕнон, зӕгъгӕ. Барысна. Гъо. у темой o темой дессагдӕр ныр дӕр ма нур
нуры койдингыл Фыдуаг лӕппу уыд, уый дӕхӕдӕг дӕр кӕддӕр схъӕр кодтай дӕ интервьютӕй иу, стӕй йӕ нӕ иумӕйаг зонгӕтӕ дӕр зонынц, фӕлӕ йӕ нӕ зонын, дӕ фыдуагдзинад-иу куыд рабӕрӕг и. уроктӕй лыгъдтӕ сыхӕгты сывӕллӕтты надтай куыдӕй алы хуызы дӕр мӕнӕн ну нанга еугуротӕ хыл кодтат фӕххила кӕнина уже гӕнӕн ку набал адтӕй ку набал фӕууедӕ уӕд хиламӕ ку рацӕуидӕ гъуддаг уӕд фӕххила кӕнина фал цӕмӕй ма фӕххила уон уобӕл фӕййархайина уой туххӕн ӕма Нӕммӕ фӕккӕсидӕ дессаг, мӕнӕ еске хӕццӕ фӕххела уомӕй кенӕ ду фӕннӕнзӕнӕ, кедӕ е фӕннӕнзӕй, уобӕл некӕдеди кодтон. Фал рауаидӕ, хела дӕр рауаидӕ мадта. Скъолайӕ бахид ралейджинӕ. Ме кӕдӕм лыгъд ралан?
Уӕхӕн рӕстӕг адтӕй ма ӕме нӕхемӕ ide 24 скъолайы ахуыр кодтон, масе анзрайы ахуыр кодтон. Мамин адтӕй еу ide классный руководитель Маргарита Константиновна, зӕгъгӕ, рӕсугъд силгоймаг, дзӕбӕх адӕймаг. Ма ӕхуӕдӕгка иди фӕуидӕ, ну, атаку никкӕнидӕ. цума хъӕбӕр дей карсо. Фал куддӕр ну, лимонтӕ фӕууианӕ. Ӕз ба уӕд фиццагхатт ӕрбацудтӕн ардӕмӕ. Уохӕн иди рауадӕй мӕ мадӕ ма мӕ федӕ рахецӕн ӕнцӕ ечи рӕстӕг. Мах сувӕллӕнтти адтан ме нсувӕри хӕццӕ. ма идеме кӕсӕги интернатти ахур кодта. Ма нӕма дӕр бацудӕй еу рӕстӕг ба. Ма ну, ами уже еумӕнкъай къӕхтӕбол ку фӕллӕудтӕй, уӕд ӕхемӕн ӕрбаласта. Ма ечи рӕстӕг ахур кодтонӕ ами скъолай. Анз, цӕмӕ гӕсгӕ анз, уой туххӕн ӕма мӕ лемӕнти хӕццӕ иди ралиджиан скъолай.

кӕд дӕ нӕ фӕндуй байзайун иннӕ анзмӕ дӕр ма второгодникӕй, зӕгъгӕ, уӕд скъола баййевӕ, зӕгъгӕ. Уӕдӕ схиликъунмӕ адтӕн. Адтӕн, адтӕн. Афтӕ загътай, ӕмӕ уый дӕр ӕвӕццӕгӕн сусӕг нӕу, дӕ мад ӕмӕ дӕ фыд уыцы рӕстӕг рахицӕн сты. Ды ӕнувыддӕр кӕуыл уыдтӕ,

ма бабушкӕмӕ мӕ хӕстӕгутӕмӕ еугуремӕ дӕр. Ма мин берӕ хӕдзӕрттӕ фӕййуидӕ, ма мӕ нур дӕр уотӕфӕ фӕнди ма алкӕмӕ дӕр мин куд уадзалгӕ, ма Италий дӕр, ӕме дӕр возле ну, дессаг. Адӕм уарзон дӕ?
Ӕхе алкӕднӕ. Уой туххӕн ӕма уӕхӕн рӕстӕгутӕ дӕр мӕ фоймӕ мӕнӕ еунӕгӕй бабадӕ, расагъӕстӕ кӕнӕ, зӕгъгӕ. Еугуреденадӕн мӕнӕ устур горӕттӕ уарзун, берӕ адӕни хӕццӕ ун, адӕн уарзун. Фал еунӕгӕй дӕр мӕ зӕрдӕмӕ хъӕбӕр цӕуй. Ӕма бирӕ фӕффӕразыс еунӕгӕй?
Ко фал мин нӕ фӕууӕй еугуротӕ, мӕ кустмӕ гӕсгӕ, удта. Ну, ӕз куд адӕймагтӕн, мӕ куст куд ӕй, мӕмӕ гӕсгӕ мӕ гъолос хаудтӕй, зӕгъгӕ, куд фӕдзӕунцӕ, уой туххӕн ӕма хӕдзарӕмӕ ку рбацӕун, уӕд уоми сӕ абор, музыкӕмӕ ку фегъосун, уӕддӕр сӕ абор. Кусти ба берӕ адӕн, берӕ хабӕрттӕ, берӕ гъуддӕгтӕ, зӕгъгӕ, ма идисӕ кӕнун. Барун, барун, барун сӕ, гъо. Ма уайуй мин ма. Афтӕ загътай, иунӕгӕй дӕр уарзын абадын, ахъуыдытӕ кӕнын. Кӕм? Хӕдзары? Сайсымгӕ доны былмӕ цӕуыс? Хӕдзари, хӕдзари дӕр хо фал ӕрдзӕ. Ӕрдзмӕ?
Ӕрдзӕмӕ зӕрдӕ.
Ӕма иунӕгӕй куы абадыс, иунӕг куы вӕйыс, уыдты дӕ хъуыдытӕ кӕдӕм ахӕссынц? Кӕми банафӕун? Кӕми банафӕун, удта чирӕстӕги банафӕун, сувӕллонӕй райдайгӕй алцӕбӕлдӕр сагъӕс кӕни адӕймаг. Архайун иде позитивный сагъӕстӕ куд уонцӕ, уобӕл, фал ахед нӕ фӕууӕй.
Дӕ зӕрдыл та арӕхдӕр цы рол лӕууон?
Адӕн.
Иулдӕр ӕви хиуӕттӕ? Кӕнӕбӕл исечи адӕн. Ке зудтон ечи адӕн. Уой туххӕн ӕмӕй Ладарун ечи рӕстӕг нӕбал, некӕдбал уодзӕй учи адӕни хӕццӕ, зӕгъгӕ, ма хея, хея ме гъолагӕй. Фал цард цардӕй.
Ныртӕккӕ куы афарстон Алан, уӕд чи зоны дын дӕ зӕрдӕ дӕр гыццыл ӕрынкъард кӕндзынӕн, фӕлӕ хъуыдыты куыд ацыдтӕ, уымӕ гӕсгӕ йӕ бамбӕрстон, тынг арӕх кӕй ӕрымысыс уыцы рӕстӕг де фсымӕры. Куыд ӕмбарын, афтӕмӕй сывӕллӕттӕй лымӕн уыдыстут, ӕвӕццӕгӕн, фыдуакъулбадӕг митӕ дӕр иумӕ кодтат, уроктӕ дӕр иумӕ лыгъдыстут. Кӕрӕдзиу ӕнувыд уыдыстут, ӕмӕ-иу уӕ сусӕг ныхӕстӕ дӕр кӕрӕдзийӕн кодтат. Ӕмӕ ныр уымӕн цы нӕ бантысти, дӕу фӕнды уый сыххӕст кӕнын, ӕмӕ кӕд сусӕг нӕ уыд, цы сты?
Растсовершенно. Алкӕддӕр еумӕ адтӕн. Цардимӕ дӕ къохӕн рӕстӕгтӕ радтӕй ма уже ӕз фӕсарӕн никуд цардтӕн. Е ба никки идарддӕр хабаровски цардӕй ма берӕ ӕнзти кӕрӕдзей нӕ фӕйнӕ, нӕ фал, уӕддӕр Алкӕддӕр телефонӕй бадзоргӕ, ӕндӕрӕй нури рӕстӕги ба ма Уый ӕнцон у, нӕ?
Уал мӕ мади дӕр берӕ уарзун, мӕ хуӕри дӕр берӕ уарзун, мӕ фиди дӕр кӕми уоми берӕ уарзун. Фал ас ке хӕццӕ куд баст адтӕн кӕрӕдзебӕл, уотӕ ба Фал цард-цардӕй еума хатт дӕр зӕгъун май нур мӕнӕй бал акъуарбони анз цӕудзӕй. Ма уже куддӕр лӕдӕрун байдӕдтон. Алкӕмӕн дӕр ӕхе рӕстӕг Фал мӕ бафарстай, чи фӕндӕ адтӕй, чи ӕ зӕрди адтӕй. А фӕсте рӕсугъд дзӕбӕх кӕстӕр байзадӕй Алан хуннуй. Ма дууӕ боней разӕй мӕмӕ ӕрбатагъдӕй ӕ мадимади хӕццӕ, ма нур ами ӕй. Ӕз ин хонхмӕ рацуда нурдзӕмӕн. Ма нӕхердигонау нӕ дзоруй, Хабаровски ка райгурдӕй кӕсирӕстӕй дууадӕс анзи. Ма атӕ кӕсуй хонхмӕ, атӕ къӕбурбӕл лӕуӕнмӕ кӕсуй. Ма атӕ фӕккодта, «Я люблю Осетию!» зӕгъгӕ. Удта ӕрцуда ӕмбунмӕ ма ӕ мади мадӕмӕ дзоруй, Нур дӕмӕ куд кӕсуй, зӕгъгӕ, ами ку байзайон. Нур ку нӕ байзайон, уӕддӕр еумӕнкъӕй ку фӕустурдӕр у, ма ку ардӕмӕ ку рбацӕуа, ма ами ку байзайон. Ма ӕма кӕсгӕ байзадӕй. Цасыл цӕуы ныр? Дууадӕс анзи.
Фембаргӕй.
Мамӕн хъӕбӕр ӕхцӕуӕн ӕй, е мӕнӕн. Хузӕй дӕр ӕхе хузӕн ӕй, удта зӕрдӕй дӕр Чи сагъӕси ма ес, уой дин зӕгъдзӕй, ӕнӕ иди мӕнӕ налати дитӕ, уӕхӕн кӕдзосзӕрдӕ, уӕхӕн биччеуй мамӕ хъӕбӕрӕх цӕуӕнӕй ма еуой хуарзджин адӕмы фӕйнун фӕндӕуй, еуой нивгун цард. ӕ федӕ ке нӕ фӕййидта ма ин ке нӕ бантӕстӕй, уочи хабӕрттӕ, гъуддӕгутӕ ӕ кӕстӕрӕн куд бантӕсонцӕ, еуой. Ӕма Асланы номыл дӕхи фӕнды исты саразын, исты скӕнын, кӕнӕ зарӕг ныффыссын? Ниффинстан
дууӕ зари дӕр фал лӕуунцӕбӕл.
Жену?
Жены. Нырма уал, не?
О. Де фсымӕры лӕппуйы кой скодтай, фӕлӕ дӕхӕдӕг дӕр уынджын, конджын. Дӕхӕдӕг та уыцы хъуыддагмӕ куыд кӕсыс? Дӕ фӕстӕ исчи ис?
Цардӕмбал мин ес Хуцауи размӕ, фал сувӕллӕнттӕ нӕма равардта Хуцау, алчидӕр Хуцауи къох.
Науи та цавӕр бинонты уарзыс? Бирӕ сывӕллонджын? Мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы бирӕ сывӕллӕнттӕ куы фӕуой, куы фӕйнон бинонтӕмӕ бацыдтӕн ӕй, ме нсувӕртӕн йе хцауи размӕ рӕсугъд сывӕллӕнттӕмӕ, ну, хицӕн зӕгъгӕ нӕ фал. Мӕ зӕрдӕ сӕ бон куддӕр чи нӕ кӕнуй, мӕ зӕрдӕмӕ цӕуй, фал дӕхе дзагъдау, Хуцау

Е вот куд рауадӕй на базонгӕдзийнадӕ, цума адӕмон ӕвзерӕгӕй фӕсмарун. Е уотӕ ма, е вот цӕйбӕрцӕ хабӕрттӕ кодта, нур дӕр мӕм уотӕ кӕсуй, цума мӕнӕ мадин кумӕ нӕбал бафӕрсай, уохан цӕбӕлмӕ нӕбал бафӕрсай, уой дин нӕбал зӕгъдзӕн. Цӕумӕ?
Уой дӕ уды сыгъдӕгдзийнадӕ вдисӕн у. Фӕлӕ дӕ ахӕм сусӕг ныхас ныртӕккӕ нӕ фӕрсдзынӕн. Схъӕрӕй кодтай, дӕ фарсмӕ ис бинойнаг, ӕмзонд кӕимӕ дӕ кӕй бауарзтай, царды фӕндагыл дӕ иумӕсон кӕимӕ фӕнды, ахӕм. Фӕлӕ уӕддӕр та ӕнӕрхъуыдыгӕнгӕ нӕй девчонкӕ Осетинка зӕгъгӕны. Куыд ӕй ӕмбарын, афтӕмӕй нӕхи чызг у девчонкӕ Осетинка, фӕлӕ дын дӕ зӕрдӕ цӕмӕй балхӕдта? Кӕйдӕр загъдау, рӕсугъд чызджытӕ бирӕ Фӕлӕ дзы дӕ зӕрдӕ ӕрмӕстдӕр иу равзӕрста, ӕмӕ цӕмӕй хицӕн кӕны иннӕтӕй? Мӕ зӕрдӕмӕ зундгин адӕн цӕунцӕ. Силгоймаг зундгин ку фӕууй, е ба никке никке хуӕздӕр ӕй. Уой туххӕн ӕма дӕ фарсмӕ ухӕн адӕймаг ку уа. Ма майдин ӕмбалдӕр ку уа царди медӕг, уӕд ӕнцондӕр ӕй. Царди медӕг, цӕун надбӕл. Рӕсугъддӕр ӕй, зундгиндӕр ӕй, ӕгъдаугиндӕр ӕй.
Иулдӕр сӕ адӕймаджы ссардтай. Удта ма нӕхеуондӕр ӕй.
Ӕнӕуи адӕм искуы уыдис ахӕм хъуыдытӕ, ома, нӕхи, чи зоны нӕхион нӕ уыдзӕн?
О,

Гургы хъомыл дӕр уым сты, не? Гургы дӕр уым ракодтай, хъомыл дӕр уым сты. Озрекке сирастан, райгурдтан сирастан, утта Нарт кала Нальчик, кӕми ба... Кӕми ба... Мадын хӕстӕг сты иуылдӕр. О, берӕ хӕстӕг уотӕ мин ескӕс кӕнтта, утта берӕ хуарзджин адӕ си зонун, нечи адӕнӕй. Кошмар дӕ бон афтӕ загътай, ома цалдӕр зӕрдӕ. Чызг нӕхи, йе гъдау йӕхимӕ, мӕнӕн та уый дӕуӕн ома сты ӕхсызгон. Фӕстаг рӕстӕг ӕгъдау зӕгъгӕ не ппӕт дӕр тынг арӕх дзурӕм, тынг арӕх. Фӕлӕ ныр дӕуӕн, Цӕрикъаты Аланӕн, ӕгъдау цы у ды йӕ куыд ӕмбарыс? ӕгъдау аллихузи дӕр ну берӕ игитӕ ин ес берӕ хузи ангъезуй балӕдӕрун фал мӕмӕ гӕсгӕ тӕккӕ ӕнцондӕр чи уй зонис мӕнӕ дӕхе зӕрди дӕхецӕн нӕйӕй зӕгъгӕ ачи гъуддаг уй немӕн ма бакӕн дӕхецӕн хуарз зӕгъуй дӕ зӕрдӕ немӕн дӕр хуарз бакӕнӕ уобӕл ку архайай уӕд мӕмӕ гӕсгӕ ӕгъдаудӕрӕй, хуарзджийнадӕдӕрӕй. Афтӕ нӕ зӕгъыс, дӕхирдӕм дӕ цы нӕ фӕнды, уый иннӕтӕн дӕр ма бакӕн. Уымӕ ды цы нӕ бакӕндзынӕ? Лӕгъузджийнадӕ есте бафхуӕрӕ адӕймаг, зӕгъгӕ, нецӕй туххӕй. Кенӕ естӕй туххӕй уотӕ дӕр рауайӕ ма, ну... Ӕнӕбарӕн.
Ко,
рӕдуй, фӕррӕдуй адӕймаг. Ку фӕррӕдуйай, уӕд, зӕгъӕ, нимӕн хатир кӕнӕ. Фӕррӕдудтӕн. Ды хатыр ракурдзынӕ? Ӕз. Цалдӕр цалдӕр хатти ракурин. Вӕййафтӕ, нӕ? Фӕууй, мадта.
Ӕнӕрӕдуйгӕ нӕййес мад. Дӕ футбол ку нӕ цӕттӕй, нӕййей, нӕййей раст, еугур уотӕ дӕр раст нӕййей, уой туххӕн ӕма алкӕмӕн дӕр ӕхе ӕхерасджийнадӕ ес. Ма мӕнӕ эдикон ку байдайӕнцӕ ести спортӕ, егитӕ, уордӕмӕ дӕр некӕд фӕйди кӕнун. Некӕд, некӕд сӕмӕ ӕрлӕмбунӕг ун уой туххӕн ӕма алли адӕймаг дӕр цард ӕхе цӕститӕ енуй, ма фӕйнӕхузи енуй. Ма гьенур адӕймаг дӕмӕ ку рлӕууа, ӕз ӕй атӕйун ун, Ас чи йын уой нӕ йын уййея, е чи йын уой баз нӕ йын ун, ма цӕбӕл, цӕбӕл цӕуй ду банди? О, дӕ, дӕ къохтӕ седи кӕн.
Цӕмӕй ма дӕ фӕрсон, Алан, ӕрдӕбон цӕми неуджыты ранымадтай, ома дӕхӕдӕг дӕр иннӕтӕм ус цӕстӕй кӕс, дӕхирдӕм дӕр уый исдзынӕ, зӕгъгӕ. Уый алыхатт афтӕ вӕййы. Ома, мах нӕхирдӕм алчидӕр нӕ уарзы нӕ фӕлмӕн ныхас, мидбылхудт, уӕздандзинад, ныхасы фарн. Ӕмӕ ды уыдон куы кӕнай иннӕтӕн, уӕд алыхатт фӕстӕмӕ здӕхынц.
Мӕнӕ нӕхи доты рауайы ма дӕллӕй куыстӕ хуын нӕхимӕ, уӕд Ну, уми сахуруй адӕймаг ходгӕ, е цӕхуӕнадӕ нӕнцӕ уойнӕ зони цайдӕ. Игон, е зӕрдӕ, кӕдзос, кӕдзос зӕрдӕ. Кӕдзос зӕрдӕ дӕму ку нӕ кӕса, уӕддӕр ӕ темӕй дӕр дӕмӕ некӕд бакӕсдзӕй. ма адӕймаг сӕ ахури куддӕр иде ма ами ходгӕ ку цӕуай уӕд фиццаг рӕстӕгмӕ адӕмӕ кӕссонцӕ айе сӕйгӕ кӕнуй чи кӕнуй удта идарддӕр ече иде ече настрои хӕццӕ ку бафӕразай ами уӕд адӕн дӕр цума аййевун байдайӕнцӕ мадӕмӕйтӕ дӕр уже ходун байходӕ змола кӕун байдайӕнцӕ Уотӕ, уотӕ, уотӕмӕ фӕккӕсуй.
Ома, зӕгъӕн ис ӕма адӕймаг кӕсӕн у. Нӕ? Хо. Дӕхӕдӕг дӕхеуырдӕм куд равдисай, фӕстӕмӕ дӕр дӕхе ахӕмӕй фендзинӕ. Хо, хъӕбӕр раст зӕгъес, адӕймаг цума кӕсӕнмӕ фӕккӕсуй, уотӕ ӕхе нӕ рауайуй ма мӕнӕ. Ну, иди адӕймаги хурфеткаче идитас косунцана, ойдар и ситуацияма гӕсгӕ нӕбалдӕрдзӕнӕ. Фалибол ече идиболку ба ампесканай дарддӕр майму кони ходай айдана моттамай дӕр ходуй. А отайад, растцӕгӕс. Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ фарстон, цалдӕр хатт ахӕм ныхас дӕр фехъуыстон, ома адӕймагӕн йӕ уӕздандзинад лӕмӕгъдзинадыл нымайынц.
Ӕхет рауайы дукуццӕджы цотӕн. Гъулӕг дӕр фӕуй йе уордӕгӕй, фал иннӕ чи кӕнуй, йӕхе барӕй. Ӕз чи кӕнун ма азӕй кутла дарун, е ба, е ба мӕн барӕ. Дӕхи барӕ.
О. Ӕма ды та цынӕ ныббардзынӕ, Алан?
Ма конд, ма характери конд уотӕ ма иде мӕнӕ ӕрцӕфсунсӕ уайтагъддӕр. Ма мӕхуӕдӕг дӕр ӕй нӕ балӕдӕрун, цӕй туххӕй адтӕй, чи хабар ӕрцудӕй. Фалта уомӕн къерӕстӕ ку рацӕуидта ниххатир кӕнун. Ма хатиргӕнаг адӕн. Фал мӕнӕ дӕ лӕгджийнадӕ, дӕ хӕстӕг, хӕстӕгтӕмӕ ка уӕхӕн адӕймаги еске мӕнӕ ӕфхуӕруй, зӕгъгӕ, ӕфхуӕрунмӕ ӕрбацудӕй, кенӕ дӕмӕ знаг ӕрбацудӕй, уодоми ба уже цагъӕс нӕбал фӕууй.
Мӕ фарста цыдӕр хуымӕтӕджы нӕ уыдысты, мӕнӕ ма фӕстаг рӕстӕг ныхас кӕнӕм мад, фыдыл, мкъайыл, хорз миниуджытыл. Ӕмӕ ма радон хатт дӕхӕдӕг схъӕр кодтай, бинонтӕ дын тынг зынаргъ кӕй сты, уый. Зынаргъ сты уый у, фӕлӕ афтӕ ӕмткӕй куы райсай, дӕ зӕрдӕмӕ куы ныккӕсай, уӕд дын бинонтӕ цы сты? Бинонтӕ. Ӕ, Жанна, бинонтӕ Хуцауи лӕвар адӕн ӕнцӕ. Ма ӕнӕнезджийнадӕ нивгун ку онцӕ, амондгун ку онцӕ, уодомӕй хуӕздӕр чи ес. Удта Дӕ кӕстӕр дӕ хестӕр дин ке равардта ӕ рӕстӕги, чи дин балӕдӕрун кодта? Дӕ хъаурӕ ку суа дӕ кӕстӕрӕн, мӕнӕ дин кӕстӕр Хуцау равардта ма ду дӕр балӕдӕрун кодтай идарддӕр уодомӕй хуӕздӕр чи ес. Мӕнмӕ гӕсгӕ е. Раст ин ку зӕгъон, уӕд уӕхӕн фарста мӕмӕ равардтай, ма Нӕ фӕсагъӕс кӕнуй адӕймаг, ӕвӕджи уотӕ сӕ ахуран ма мӕнӕ бийнонтӕ дин ес, е Хуцауи лӕвар, о, фал уотӕ гъӕуама уа, зӕгъгӕ. Фал уӕхӕн адӕн берӕ ес, ма нӕййес бийнонтӕ. Кадӕр сӕйгагдӕр кӕнуй, аллихузидӕр фӕууй царди медӕг. Уобӕл ба нӕбал фӕсагъӕс кӕнуй адӕймаг. Ӕрмӕстдӕр ӕхе ку рбалхъевуй цард, Уӕдибыл райдайы сагъӕсгон. Маммӕ фарс-фарс дӕр авӕрдтай.
Ӕз дӕ куыд зонын, афтӕмӕй мӕ программӕйы фӕстӕ дӕр ацы фарстайыл хъуыды кӕндзынӕ, ӕмӕ мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй бынтон ног хъуыдытӕм ӕрцӕудзынӕ. Фӕлӕ та бинонты кой дарддӕргӕнгӕйӕ, мад, фыд, хот, ӕфсымӕртӕ уыдон иуылдӕр Хуыцауӕн табу сты, Хуыцау сын ӕнӕниздзинад раттӕд. Фӕлӕ ма дӕ царды ис тынг бирӕ кӕй уарзтай, ахӕм адӕймаг. Дӕ нананы? Дӕ сабибонтӕй бирӕ рӕстӕг кӕимӕ уыдтӕ, бирӕ зонд кӕмӕй райстай, стӕй хистӕртӕ дӕр хуымӕтӕджы нӕ баззад ахӕм ныхас, ома хистӕр зондамонӕг сывӕллон та хӕдзары паддзах. Ӕмӕ йӕ рӕстӕджы ды уыдтӕ хӕдзары паддзах. Фӕлӕ дӕ хистӕртӕ та уӕд цӕуыл ахуыр кодтай ӕмӕ йӕ ды цавӕрӕй бахъуыды кодтай?
Хъӕбӕр дессаг адӕймаг адтӕй, хъӕбӕр зундгин удта дзӕбӕх зӕрдхӕлар адӕймаг. Берӕ чидӕртӕ не гъуди кодтон, берӕ чидӕртӕ нин байамудта, ниууагъта фӕсте. Алли хатт дӕр адӕймаги хӕццӕ надбӕл ескӕми цӕугӕй силгоймаг ку уа, особенно удта мӕ зӕрдӕ рӕфтуй еу хатт ӕнай хӕццӕ туканмӕ кумӕдӕр цудан. Ма фӕццӕун ма чи адтӕнӕ сувӕллон. Ма арахес фарсмӕ бацудтӕн, уотемӕй цӕун. Ма ӕрлӕудтӕй, ма, зӕгъгӕ, Алан. Ма кӕсун ма, силгоймаги хӕццӕ ку цӕуай. уӕд арӕхес фарсӕй макӕд цодзо. Хестӕри хӕццӕ ку цӕуай, уӕддӕр гъӕуама галеуӕрдӕгӕй цӕуай. Фал нигъгъуди кӕнун, зӕгъгӕ, силгоймаги хӕццӕ ку цӕуайдта, гъӕуама алкӕддӕр дӕр ӕхес фарс цӕуа, зӕгъгӕ. Мӕхемӕ зӕрди ӕрӕфтуй алкӕддӕр, удта уоми ба иде рахесӕ хузӕн иннӕ хабӕрттӕм. ма еуӕрдӕгӕй зӕрдӕ куддӕр райдиуй, цума ӕзи на адтӕй ечи хабар, уотӕмӕ фӕккӕсуй. Рӕстӕг ба цӕйбӕрцӕ рӕстӕг рацудӕй, ма адӕймаг дӕр нӕбал ес. Фал цума мӕнӕ иде анхос кӕнуй уордӕгӕй, зӕгъгӕ, уотӕ фӕууй, е дессаг ӕй. Афтӕ дӕм фӕкӕс.
Уӕд бабуйы куы рхъуыды кӕныс дӕ нанайы, уӕд озректор дӕ цӕстыл куыннӕ ауайыны? Ӕмӕ адӕймаг йӕ сабибонтӕ кӕм арвыста, уыцы бынат уӕлдай ӕхсызгондӕрӕй ӕрымысы. Ды та цы рымысыс? О, бирӕ чидӕр. Мӕн ӕмӕ йӕ зонын, Итали куы выйс, уӕд афтӕ ны загътай, иунӕгӕй аззайынмӕ ӕмӕ мӕ хъуыдытӕ ахӕссынц, зӕгъгӕ. Уӕд Озречы къуымты дӕр ӕрзилыс, уый зонын. Афтӕ Нурдиндзорун ку райдайон, берӕ, берӕ хабӕрттӕ, берӕ альчитӕ ӕмбӕлттӕ, берӕ чидӕртӕ мӕ зӕрди рафтуй, фал дессагдин дзауон радзорун. Мӕ зӕрди нур чи рафтуй, удта мӕ чи фӕндӕуй уой зонис. Еу хӕдзарӕ балхӕнӕ ӕви ӕздасӕ зӕнхӕбӕл гъӕуккаг хӕдзарӕ, мадӕмӕ дзӕхӕрайы гӕппыл куыд уа. Цӕмӕн уый зоны? Йе мӕнзӕрди ескӕд мӕнкъайы бон куы рацагъӕс кодтаин ӕмӕ охын рӕстӕг уодзӕй ӕрхуни был кӕндзӕнӕн ечи рӕстӕгбыл ма фӕндӕ уодзӕй ма зӕгъгӕ некӕдибал баууӕндтаин, уой туххӕй ма мӕ сӕ разӕй ракӕниуонцӕ нана ма мади ӕнсувӕр Къапейи хӕццӕ. Дзахарамӕ, Будурмӕ, Ӕхсӕдуммӕ. Ма мӕнӕн ечи Дзахара нечи баумӕгъӕуй зӕгъун уотемӕй раледжӕнӕ. Кенӕ идемӕ еу, ма еу федехуарӕмӕ нард каламӕ, кенӕ е горӕтмӕ хеуотӕ. Фал бабӕйттӕ сӕрходуйнӕ ма бабӕй гъӕумӕ рцӕуинӕ, ма бабӕй хеуотӕ. Нур ба мӕ хеуотӕй вазун райдӕдта, хеуотӕ зӕгъун, къӕпе райсӕ, ести ниййаразӕ ма ехсӕдӕ, зӕгъгӕ. Цард чудесагӕй, Жан. Ӕнӕуи куыстуарзаг дӕ, Алан? Ӕвӕджы у. Хӕдзары куыстытӕм дӕр арӕхсыс? Охӕн фӕндтӕм ӕмӕ кӕд фӕзындтӕй, охӕн сагъӕстӕ уӕд ӕвӕджы у. Хӕдзары куыстытӕм дӕр арӕхсыс, уымӕн ӕмӕ дӕ бабумӕ дӕ деду ахуыр кодтой, ууыл дӕр.
Арӕхсун гьо, еугур къохгин дӕн, зӕгъгӕ, уотӕ зӕгъун дӕр мӕ бон нӕй, фал. Ну, мӕ нифсхӕссун, кенӕ зонун, омӕ дӕр мӕ нифсхӕссун, зон, байефзардзӕн. Ку бацӕттон, уӕд байсӕтдзӕнӕн, зӕтой бавзурстон, рауадӕй, нӕ рауадӕй. Архайу, адӕймаг куд рауайа, уобӕл, фал.
Омӕ дӕ ахӕм хъуыдыйыл хӕсты фӕлтау мӕхӕдӕг бафӕлварон, а? Фиццагидӕр. Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ афарстон? Ныртӕккӕ Ирыстонмӕ куы сыдтӕ, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, ӕнӕбафиппайгӕ нӕ фӕдӕ, бирӕ фӕсивӕд хъуыддаг нӕ кӕнынц. Аххосӕгтӕ алыхуызон сты, нӕ кӕм йӕ къух нӕ амоны, кӕмӕндӕр, чи та ӕгӕр тынг ӕвзары, кӕмӕндӕр йӕ сасир лыстӕг уым, афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ хатгай айхъусын ахӕм хъуыддаг дӕр, ома, чызджытӕ дӕр, лӕппутӕ дӕр арӕх вӕййынц ӕнӕарӕхст. хӕдзары куыстытӕм нӕ арӕхсынц. Чи зоны, цард афтӕ ссис ӕмӕ алцыдӕр ис цӕттӕйӕ. Фӕлӕ нӕхӕдӕг ӕвдисӕн цӕмӕн вӕййӕм, хатгай ахӕм ныхас дӕр фехъусын, Ёй нӕ кӕнын, ис адӕм, ӕхца бафиддзынӕн мӕм нӕ скӕндзысты. Ды та афтӕ зӕгъыс, мӕхӕдӕг бафӕлвардзынӕн, ӕмӕ куы нӕ рауайа, Удта ба агордзӕнӕн, искӕй хуз адӕймаг мӕнӕ е хуӕздӕр ка зоны. Куд хуздӕр у, мӕхӕдӕг бафӕлварон, ӕви ӕхца бафиддзӕнӕн мӕ мын ӕй хорз скӕндзӕстӕ? Дӕхуӕдӕг гъӕуама бавзарай уой туххӕн ӕма исонибони уӕхӕн рӕстӕг ку ралӕууа ма некедӕмӕ ӕрбацӕудзий. Кенӕ ескӕми гъӕди, кӕми, ескӕми, синхӕнттӕ кӕми нӕййес, уӕхӕн рауӕн ку уай, ку цӕрай, царди алчидӕр фӕууй, уӕд чи кӕндзӕнӕ? Уобӕлдӕр ма фӕдздзорун, ну фӕдздзор, уохӕн идидӕ рауайунмӕ интернет чирагъи хабар кӕнун ку байдайонцӕ. Нури рӕстӕги алчидӕр интернетбӕл кондӕй. Алчидӕр. Гъенур интернет не хуссун кӕнӕ ма идемӕ цума нӕ къухтӕй первобытный
очередь рӕстӕгмӕ цума бахаудзӕнӕ, уотӕй, уой туххӕн ӕма Дӕхуӕдӕг ӕй куд цӕрес, адӕн уотӕ сагъӕс кӕунцӕ, май ба уоти сагъӕс дӕр нӕ кӕунцӕ, фал уотӕ сахур ӕнцӕ. Ма берӕ чидӕртӕ нӕбал зонӕн. Ӕма дӕу къухӕй архайӕн дӕ нана ӕма дӕ дада сахур кодтой? Ма
мӕхе стӕртӕ. Дӕ мадӕ, фыд, бинонтӕ? Ма дядя, ма нана, ма мӕ мади ӕнсувӕртӕ. Мӕ федехуартӕ, мӕ федӕ, мӕ хестӕртӕ. Ӕмӕ уӕд цӕмӕн афтӕ уыди? Царды мӕ бонзонгӕ уыдыстӕм, афтӕ хъуыди ахуыр кӕнын, ӕви ныр ӕгӕр буц цард кӕнӕм ӕмӕ нӕ нӕ хъӕуы, зӕгъгӕ. Куыд дӕм кӕсы, Ертды дӕ цоты ахуыр кӕндзынӕ, дӕу куыд ахуыр кодтой, афтӕ? О, та мӕ мӕ кӕсы. Ӕви нӕ-а, фӕлтау дзӕбӕх цӕрӕд? Нӕ-а, гъӕуама, гъӕуама базонон сӕ куыст чи ӕй. макӕцӕй чи цӕуй, уой гъӕуама балӕдӕрон, цӕуй тухӕн ӕма мӕхеболӕй зонун, мӕнӕн дӕр уотӕ фӕууй ма ну, ести иде проект рауадӕй, берӕ кӕбӕл нӕ байархайдта еухӕн. Ма дин ну, бакустай. Ма уже куддӕр адӕймаг ӕ къох дӕр уадзуй, иди кӕнуй, фал царди ба уотӕ нӕййес. Мӕнӕ дин Есте бантӕстӕй ма дӕхе къохӕй скодтай, зӕгъгӕ, уӕд цума адгиндӕр фӕууй хуӕрунмӕ дӕр, уотӕ, уотӕмӕ кӕсуй. Италийӕ ардӕм куы ссӕуыс, уӕддӕр рдӕбон иу миниуӕджы кой скодта ӕмӕ ма фӕсивӕд арӕх хъуыддаг нӕ кӕнынц, зӕгъгӕ, дӕ уыцы амонд фӕцис. Фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай дӕ цӕст куы ахӕссыс, уӕд цы бафиппайыс?
Бирӕ чидӕртӕ нӕ цӕуы мӕ зӕрдӕмӕ аты куы ракӕсай, куы зӕгъӕн, уӕд адӕн кӕрӕдземӕ чи цӕстӕй кӕсунцӕ, е мӕммӕ гӕсгӕ нӕйӕй нӕйӕй дзӕбӕх уой, соцъа кӕнунцӕ. удта кӕрӕдземӕн нӕ хатир кӕнунцӕ. Удта надбӕл цӕугӕй хенур машинӕ нӕ дӕ рауадздзӕй, дӕу над ку уа, уӕддӕр дӕ нӕ рауадздзӕй. Ма е, ну, иди нӕйӕй, есте... Листӕг хъуддӕгтӕ, фӕлӕ ести устур гъуддаг нӕй, фал листӕг гъуддагӕй, фал уӕхӕн листӕг гъуддӕгутӕй Агарбировӕй.
Устур хабӕрттӕ фӕййиккон ферӕзунцӕ. Берӕ чидӕртӕ. Фал мӕ зӕрдӕмӕ чи цӕуй, уохӕн дӕр берӕ чидӕртӕ есть. Цы? Горӕтмӕ ракӕсун алли хатт дӕр ма горӕт Ирӕзуй. рӕсугъд кӕнуй, удта ардӕмӕ адӕн ка рбацӕуй ӕндӕр иннӕ гъӕутӕй, ӕндӕр бӕстӕй, уонӕмӕ дзӕбӕх цӕстӕй кӕсунцӕ. Ма е ба е ба рӕсугъдджийнадӕ, е ба хуарзӕй, уой туххӕн ӕма хъӕбӕр рӕсугъд рауӕнтӕ нӕма ес, хъӕбӕр рӕсугъд ӕрдзӕ нӕма ес. Ма нӕмӕ Цӕун райдӕдтонцӕ сабургай, фал мӕмӕ гӕсгӕ хеубӕл архайун гъӕуй. Ма цӕун райдайонцӕ, ма ӕрдзӕмӕ удта туризм, ече, уой туххӕн ма кӕсун махе цӕмӕй хуӕздӕр ӕй Европи хуӕнхтӕ Италийӕ, Швейцарийӕ. Рӕсугъд ӕнцӕ уоми дӕр нечи сӕбӕлдзӕн, фал махмӕ хъӕбӕр рӕсугъд бунӕттӕ ес. Ма еуонӕбӕл ку байархайӕн, уӕд уомӕй хуӕздӕр чи ес? Мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыди, Казимӕ ардӕм куы ссыди италиаг тимӕ ӕмӕ сӕ хохмӕ куы аласта, уӕд ӕвиппайды хӕхтӕ куы федтой, уӕд куыд хъӕр кодта. Диссаджы рӕсугъддзинад, нӕ? Хъӕбӕр сӕ зӕрдӕмӕ фӕццудӕй Италийӕй ма музыканттӕ ами адтӕнцӕ. Концерт нин адтӕй иди Рикардо Фоли хӕццӕ. Еу къуаранжи был цӕуй. Ма проспектмӕ ку рацудан ами нӕхемӕ, уӕд кӕсунцӕ адӕмӕ. Адӕ кӕунцӕ. Чи рӕсугъдӕй, сӕ зӕрдӕмӕ хъӕбӕр фӕццудӕй. Цума мӕнӕ Италий ескӕмиан уотӕ нӕмӕ фӕккастӕй, зӕгъгӕ, удта кӕсунцӕ ма цӕйбӕрцӕ рӕсугъд силгоймӕгтӕ уӕмӕ ескизгудта, зӕгъгӕ. Алан Италийи чи косис, куд рандӕ дӕ ардӕг езин, мадзолнӕ кустмӕ гӕсгӕ рандӕ дӕн, рӕсугъдӕ адӕн айтӕ, зӕгъгӕ. Удта зӕрдхӕлар адӕн айтӕ, зӕгъгӕ, уотӕ иди кодтонцӕ. Ма алли хатт дӕр мене мӕ зӕрдиарӕй ӕримисунцӕ кӕцӕуджан, кӕцӕуджан, зӕгъгӕ. Фӕндтӕ сӕ ногӕй, нӕ? Цол ахъуыды кодтон, йӕ рӕстӕджы Дзӕуджыхъӕуы хуыдтой гыццыл Париж, зӕгъгӕ ныр. Италиӕгтӕ ардӕм куы ссӕуынц, уӕд та, ӕвӕццӕгӕн, гыццыл Итали хонынц Дзӕуджыхъӕу. Стӕй ма се пӕт дӕр афтӕ фӕзӕгъынц, се пӕт дӕр зӕгъгӕ арӕх фехъусӕн ис уыцы ныхас, ома италиӕгты ӕмӕ ирӕтты ӕмхуызон сты. Бирӕ цӕмӕйдӕрты ӕнгӕс нӕ? О. Кӕд дын мийаг уымӕн ӕнцондӕр уыди Италийы дӕр? Цӕмӕй ӕмхуызон стӕм?
Уыты дӕр ма фӕкӕсыдӕй еуӕй-еу хатт ма цума сӕмӕ мах ӕгъдауӕй ести хъӕртуй, зӕгъгӕ. Цума сымах адӕн адтӕнцӕ, уоми ма, ну, берӕ чидӕртӕ, берӕ чидӕртӕ нӕма ес ӕнхузӕн ӕгъдауи медӕг. Удта ку райсай Итали, уӕд Хосар Итали кайай. Е ба цума мӕнӕ Осетия действительно ӕцӕгӕй дӕр. Нӕхимӕ ны? О, отӕм ма фӕкӕсуй адӕн дӕр. Алан кӕддӕр афтӕ загътай, дӕ интервьютӕй, ома италиаг ӕвзаг сахуыр кодтай, мӕ дын ныр ӕнцон у ууыл дзурын, уырыссагау кӕмдӕр къуылымпы кӕнын райдайыс, фӕлӕ дын дыгуронау хорз уай. Дӕ мадӕлон ӕвзаг дӕ нӕ ферох. Ӕмбарынӕй Итали кӕимӕ дзурай дӕ мадӕлон ӕвзагыл, уый дӕн нӕй. Фӕлӕ уӕддӕр, куыд рауад афтӕ, ӕмӕ йӕ нӕ ферох кодтай? Раст зӕгъыс,
зынӕй идард куы уай, уӕд де взаг не гъосыс, зӕгъгӕ, фал мах рӕстӕг телефонтӕ ес, интернет ес, ма куддӕр ӕнцондӕр ӕй удта Ма мӕнкъайӕй дӕр ӕвзӕгутӕ ахур кӕунмӕ дӕсни адтӕн. Ӕнцон дин уадӕстӕ?
Сувӕллон адтӕн, уотемӕй темӕй кӕсгонау дзорун райдтон, кӕд дзосусе. О, фал фал кӕсгон нурибӕл уже уотӕ дзӕбӕх нӕбал дзорун, ма мин е гъулагӕй Хуарзамади горон ӕвзаг нӕ байронхтан. Нӕ байронхтан уой туххӕн ӕма ӕхед фӕдздзорун нӕхемӕ, ме мбӕлттӕмӕ, ме нгӕрттӕмӕ ӕхед фӕдздзорун. Ма нӕ байронхтан. Уих сжигона.
Куд ӕмбарын, афтӕмӕй-иу бинонтӕм дӕр арӕх дзырдтай. Ӕмӕ ма дӕм иу фарста ратдзынӕн. Рдӕбон дӕр ӕй куы загътон, дӕ мад, дӕ фыдыл, дӕ бинонтыл тынг ӕнувыдтӕ. Ӕмӕ афтӕ куы зӕгъон, а зӕххыл дын бинонтӕй зынаргъдӕр ницы ис, уӕд ӕвӕццӕгӕн нӕ фӕрӕдийдзынӕн. Уыцы бинонты хсӕн та ис уӕлдай адджын, уӕлдай хъулон адӕймаг, дӕ мад. Кӕддӕр фысджытӕй, поэттӕй чидӕр загъта рӕсугъд ныхас, ома, Мад у нӕ зӕххон зӕд. Раст цагъта. Ды та ма йыл цы бафтауис? Ӕмӕ дӕ кӕны уарзохон адӕймагмӕ. Кӕддӕр ма еу поэтотӕ куы загъта, Дженет мади къӕхти буни, зӕгъгӕ. Мӕнӕн ме зӕдӕй мӕ мады. Дӕ мад.
Цӕуыл сахуыр дӕ дӕ мадыл? мӕ мадӕй. Берӕ цӕбӕлдӕр къахӕй цӕун, фиццагедӕр дзорун берӕ хуарзджийнӕдтӕ. Уонӕбӕл ку дзорӕн, уӕд рӕстӕг нӕ рахӕрддзӕй.
Ӕма кӕс-ма, девчонкӕ Сетинка уарзон сылгоймагыл, уарзон чызгыл зарӕг ис. Ӕфсымӕрыл дыууӕ зарӕджы ис ӕмӕ сӕ искуы уӕддӕр фехъусдзыстӕм, дӕ зӕрдӕ гыццыл куы рсабыр уа, уӕд. Мады тыххӕй та? Yes.
Yes, Zar. Дӕуӕн. О. Урсагау ӕрмӕст. Ами урсагау цӕмӕ зарыс? Уыты рауадӕй мӕ урсагау скодтан. Мӕ дӕ нӕ фӕндыд искуы дыгурон ауа кӕнын уыцы зарӕг? Очи зар рацудӕй, фал ӕндӕр зар ба ма дӕбӕл дӕр, федӕбӕл дӕр. Дӕ мад фыццаг хатт уыцы зарӕг куы фехъуыста. О.
Тӕчызар. Мады тыххӕй.
Мадӕбӕл хъӕбӕр ӕхцӕуӕн ин адтӕй. Не скуыдта?
Ӕвӕджи скуыдтӕй, фал ӕй... Дӕ цурнӕуттӕ уыцы рӕстӕг? Арази нӕ адтӕ нечи рӕстӕг. Куыд ӕй зонын, афтӕмӕй бацӕттӕ кодтай диск ӕмӕ дзы ис ӕртындӕс зарӕджы италиаг ӕвзагыл. Хӕстӕгдӕр рӕстӕг сӕ се ппӕтдӕр фехъусдзыстӕм, кӕронмӕ куыст фесты, фӕлӕ ма аивадӕй уӕлдай цавӕр бӕллицтӕ дӕм ис, Алан?
Нури рӕстӕг охӕн охӕн уавӕри дӕн ма чи мӕ гъӕуй, чи мӕ фӕндуй, нӕ зонун. Куддӕр еу мӕнкъӕй
ӕнкъард. Рахгтыр мӕ зӕрдӕйӕ уымӕн кӕй рахгӕдта, зӕгъгӕ, куыд фӕдзӕуынц, фал хабармӕ чи фӕндуй дуйнейы сабурджийнадӕ. Мӕнӕ кӕчи хабӕрттӕ цӕуй дуйнейи, ечи хабӕрттӕ куд фӕуонцӕ ма ӕнӕнезджийнадӕй, дуйнейӕ сабурджин адӕмӕ адӕн куд кустонцӕ ма куд цардӕнцӕ, ечи цардмӕ бабӕй куд раздӕхӕн ма, уӕд зарун дӕр нӕ бон уодзӕй, кафун дӕр нӕ бон уодзӕй, бийнонтӕн хуарзджийнӕдтӕ кӕнун дӕр мӕмӕ гӕсгӕ е уотӕ мӕ фӕндуй, мӕмӕ гӕсгӕ е хуарзӕдтӕ. Уый загътай ӕмткӕй дунеимӕ баст, фӕлӕ а зӕххыл цӕры ахӕм адӕймаг, Цӕрикъаты Алан.

Къухӕндзартӕ кӕнун нур финсун удта зарун зиндӕрӕй ачи рӕстӕг. Мага уотӕ цӕмӕй нури зартӕ ӕндӕр куддӕр ӕндӕр ӕнцӕ. Куддӕр цумаши уот нӕбал ес, зӕгъгӕ. Уохӕн зартӕ ма уохӕн музыкӕбӕл цума архайунцӕ, уотӕммӕ кӕсуй, ма мин хе гъулӕг фӕууй. Нуртӕккӕ фӕсивӕдӕй бирӕтӕм сеппӕтӕй нӕ зӕгъун, фӕлӕ сӕ кӕцыдӕр хай зарӕг куы скӕнынц, уӕд ӕрмӕстдӕр йӕ хъӕрхъуыса, ныхӕстӕм нӕ хъусынц. Ӕрдӕбонӕй дӕхӕдӕг дӕр загътай, ома зарӕджы арӕх ныхӕстӕ нӕй, хъӕп дзы нӕй, уд дзы нӕй. Фӕлӕ уӕддӕр бирӕ ахӕм зарӕггӕнджытӕ сты уарзон. Куыд дӕм кӕсы? Ды дӕр аивады кусӕг. Куыд дӕм кӕсы, цӕмӕн афтӕ рауайы? Нӕй лӕдӕрун. Нӕй лӕдӕрун самовотӕй берӕ заргутӕ ес начин зӕгъджан сӕнӕнттӕ. Нӕ сӕ лӕдӕрун, цӕбӕл зарунцӕ, цӕбӕл архайунцӕ, удта кӕстӕрти цӕбӕл архур кӕнунцӕ. Нӕ лӕдӕрун нечи зарта, удта нӕ лӕдӕрун, цӕмӕ Цӕмӕ сӕ уадзун сӕ размӕ? Магьа, нӕ балхуӕст кӕнун. Фӕлӕ дӕ зӕрдӕ дарыс, ногӕй та адӕм рӕсугъд зӕлтӕм, рӕсугъд зарджытӕм се ргом кӕй аздахдзысты. Ӕмӕ ивгӕр бӕллицты кой кӕнын райдыдтам, уӕд дӕ муцамонд бӕх уыди, ӕмӕ Рикардо Фолье, Пуп, Альбано, Тото Кутуньо, уыцы адӕмимӕ базонгӕ дӕн. Фӕлӕ уӕддӕр сфӕлдыстады вӕййы бӕллиц, ёемӕ ма куы азарин. уыцы адӕймагимӕ ма куы бакусин. Дӕуӕн чи у? Намумайы сохан ухан сагъыста. Ой тухан ӕмӕ дӕхуӕдӕг ӕй загътай, цалдӕр адӕймаги нцӕ кехӕццӕ бакустон, зартӕ ниффенстан. Ма ну куддӕр Идарддӕр ба гъӕуам адӕймаг цӕуа идарддӕр ӕхуӕдӕг, фал ма нур ба хъӕбӕр цифӕндуйуй зонис. Мӕнӕ ами нӕхемӕ раздӕр каче иди финсгути хӕццӕ. Кӕймӕ кустайдӕ Кустон. Э уони хӕццӕ бабӕй ести дзӕбӕх рӕуӕгзар скӕнӕ, зӕгъгӕ. Э ба мӕ зӕрди. Девчонкӕ стинкӕй хузӕн, нӕ? Еу мӕнкъӕй рӕстӕг рацӕудзӕй ма. Девчонка Сетенко.
Девчонка Сетенко. фидарис. Ма Дӕхӕдӕг дӕр хъулон кӕныс дӕ зарджыты хсӕн?
Кӕнон, о, уый туххӕн ӕмӕ ечы зармӕ гӕсгӕ райдыдта дӕ райдыдтон, хо райдыдта мӕнат. Аланы ма афтӕ нӕ рауайдзӕн, уӕд иу фынддӕс-ӕхсӕздӕс азы размӕ адӕм Базыдтой Цӕрикъаты Аланы уыцы зарӕгӕй ӕмӕ райдыдта йе сфӕлдыстадон фӕндаг. Ныр Цӕрикъаты Алан Италийӕ фӕстӕмӕ рыздӕхт, ногӕй азарыд ног хуызы уыцы зарӕг, ӕмӕ, чи зоны, райдайдзӕн ног сфӕлдыстадон фӕндаг. Куыд дӕм кӕсы, дыккаг цард? Цӕбӕл ходун уодзӕнӕй? Раст зӕгъис, дуккаг цард ин дӕттун ӕз. Фал адӕм ба уотӕ рацагъӕс кӕнунцӕ, Италий хеуӕйбӕрцӕ фӕккуста, фӕззардта. Ма та ногӕй фӕзарӕг, нӕ? Раздагъдӕй хӕдзарӕмӕ ечи зармӕ. Фӕлӕ уый уыдзӕн иннӕ зарджыты фыццаг. Фыццаг уый, стӕй та ног зарджытимӕ зонгӕ кӕндзынӕ мах дӕр. Ой туххӕн ӕмӕ. Афтӕ рауайдзӕн.
Уотӕ уодзӕй, ой туххӕн ӕмӕ берӕ рӕстӕг нӕбал кустон нӕхемӕ. Нӕбал Радзырдтон нӕхирдигон ӕвзартӕ. Ма кӕддӕр уомӕй райдӕдтон. Нур а бабӕй уомӕй райдайдзӕн ӕрмӕст нӕуӕг, нӕуӕг репертуари хӕццӕ. Ӕнӕуи та куд фӕнд кӕныс, ам баззайдзӕнӕ ӕви фӕстӕмӕ Италимӕ ацӕудзӕнӕ? Тӕккӕ хуӕздӕр дӕ чи уй, зонис, ами дӕр уоми дӕр. Нури рӕстӕги самолет ӕхе тӕхуй.
Фадӕттӕ ис, нӕ? Баргамов, уотӕ мӕ фӕндуй баргамин ку рауайа. Хорз, бузныг, Алан. Ӕхсызгон мын у, кӕй сӕнӕбасусӕг кодтай дӕ хъуыдытӕ, уый. Раззагӕй кӕд кӕрӕдзийы бирӕ рӕстӕг нӕ федтам, уӕддӕр цыма уыцы азтӕ нӕ уыдысты, уыйау, мидбылты худӕг, цӕхӕрцӕст, хъӕлдзӕг. Фӕлӕ уӕддӕр уыдн дӕ цӕстыты ӕнкъарддзинад ӕмӕ Сау дын ахӕм амонд радтӕд, цӕмӕй ахӕм зындзинад макуал фенай, бавзарай. Фӕлӕ мах нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн дӕр, еугуремӕн дӕр. Цау нӕ дзӕбӕх уадзӕт еугурей дӕр. Бузныг не ппӕты дӕр. Мах нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн не ппӕтӕн дӕр кӕнӕм гыццыл лӕвӕрттӕ. Дӕ гъӕлтӕ. Фыццаджыдӕр, сызгъӕрин хуыз, зынаргъ лӕвар. Иннӕмӕй та хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам, уымӕн ӕмӕ дӕхӕдӕг дӕр ӕй ӕмбарыс, иуӕй ӕхгӕнгӕ кӕны, иннӕмӕй та гом. Абонӕй дӕхӕдӕг схъӕр кодтай, адӕймаг адӕймагу ӕмӕ хатгай ӕнкъарддӕр фӕкӕны, кӕмдӕр йӕ зӕрдӕ уынгӕгдӕр фӕкӕны. Ӕмӕ дӕ цӕмӕй ахӕмӕй мачи фена, цӕмӕй дӕ зӕрдӕйы цы рыст, цы маст, цы нкъарӕнтӕ ис, уыдон мачи фена мӕ сусӕгӕй баззайой, уый тыххӕй-иу сӕ ӕхгӕн. Фӕлӕ сфӕлдыстадмӕ фӕндаг, ӕнтыстдзинӕдтӕм фӕндаг, ног хорздзинӕдтӕм, ӕнтыстдзинӕдтӕм, циндзинӕдтӕм, рӕсугъддзинӕдтӕм фӕндаг байгом кӕнынӕн ацы дӕгъӕл уыдзӕн тынг хорз фӕрӕз, ӕмӕ дын ӕй мах зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. Стӕй ма дын ӕй схъӕр кӕндзынӕн, ацы дӕгъӕл йӕхимӕ чи фӕдары, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц лӕгъз ӕнцон ӕмӕ ӕнӕфыдбылыз. Сауди саразӕджы.
Бузныг, ӕхсызгонӕй райсдӕх дисӕн. Хъӕбӕр устур лӕварӕй ӕмӕ нын. Уый мӕ зӕрдиагӕй. Алан, уӕлдай бузныг дын, иу хатт ма абон рӕстӕг кӕй ссардтай, мӕнӕ кӕй ӕрбацыдтӕ, зонын ӕй, ӕнӕвдӕлон дӕ. Абон дӕ зӕрдӕ кӕй раргом кодтай ӕмӕ кӕй нӕ фефсӕрмы кодтай радзурын, ӕнкъарддӕр кӕй фӕкӕныс лӕппу уӕвгӕйӕ, нӕлгоймаг уӕвгӕйӕ, дӕ цӕстӕ дӕр доны кӕй разилыс цавӕрдӕр мысинӕгтӕм гӕсгӕ. Ӕппӕты сын къарӕнтӕ кӕй раргом кодтай, уый тыххӕй дӕр дын бузныг. Рдӕбон дӕр ӕй куы загътон, Ӕргом адӕм мӕнӕн уӕлдай зынаргъ сты. Мӕн мӕ ӕнӕхин кӕсынц. Жанна мӕнӕн хӕбарах цӕуӕн ӕй, ами ачи бон ун, дӕу фӕйнун. Рагӕй нӕ фӕйттан кӕрӕдзей рӕстдзӕвес, цума надтӕй ечи рӕстӕг нӕ астӕу. Ротӕ мӕммӕ дӕр уотӕ кӕсуй. Уӕлӕвар берӕ уӕд, уе ргъудиджийнадӕ берӕ уӕд, дзӕбӕх уотӕ сумах дӕр. Мӕнӕ хуарзджийнадӕ кӕнетӕ. Майын Хуцаубери хъаурӕвӕрдтити дарддӕр еутӕ ачхуардзийнадӕ балархайгӕй. Бузныг, Алан. Ӕз ма бафтаудзынӕн иу гыццыл. Рдӕбон нӕ ныхасы кӕронбӕттӕн загътай, ома ныртӕккӕ дӕ зӕрдӕ уыйбӕрц циндзинад нӕ агуры, ныртӕккӕ уал гыццыл ӕнкъард у. Хъыгагӕн, афтӕ у ӕмӕ уыцы рыст къаддӕр нӕ кӕны, фӕлӕ адӕймаг сахуыр вӕййы йемӕ цӕрын ӕмӕ йе нкъарӕнтӕй иннӕты ма тыхсын кӕнын. Ӕмӕ дын Хуыцау йӕ цы амонд радтӕд, цӕмӕй дӕм тых разына, бафӕразын ӕмӕ та ногӕй адӕмӕн дӕ хъӕлдзӕгдзинады вдисын де нкъарӕнтӕ. Уӕлдай бузныг ма дын уый тыххӕй, ӕмӕ дӕ хистӕртыл, дӕ бинонтыл афтӕ ӕнувыд кӕй дӕ. Дӕхӕдӕг цӕсгъуыдтӕй дзӕнӕт ис мады къӕхты бын, дӕ мад дӕ зӕдыхай, ӕмӕ иугӕр дӕ бинонтӕ дӕуӕн сты дӕ тых ӕмӕ дӕ хъару, уӕд бирӕ азты дӕ фарсмӕ уӕнт. Хуыцауи саразӕджы. Бузныг, Алан. Бузныг. Телевизормӕкӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн, абон ӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг